Aa maitũ mwakĩa maitũ. Airĩtu na anake mũrĩega? Andũ a rika rĩakwa mweri wa wakinĩ nĩtwoka o rĩngĩ na nĩndakena nĩ ũndũ wanyu gũka. Ũmũthĩ ngwenda tũrore thimo itũ yugaga thĩna ndũrĩ mĩri. Thĩna ndũrĩ mĩri. nĩ hũthũ mũno tũkiuga ũguo na njuge nĩ hĩndĩ rĩu ngũcoka harĩa tũkugaga gĩkũyũ nĩ gĩthiaga na ngongo ndĩmũgeithie inyuothe nao arĩa mataumĩte rũgongo rũrĩa ndĩmũrie mũrĩega ũrĩ mwega baba ũrĩ mwega maitũ mũrĩega ariũ na arĩa maitũ nĩ ndaithĩrania ngeithi cia rũgongo rũrũ na cia rũgongo rũrĩa Tũka gũtha na ũrathimo oe we rauga thĩna ndũrĩ mĩri na gwitũ rũgongo rũrĩa imĩte tuongagĩrĩra thĩna ndũrĩ mĩri wĩnyitagĩrĩra ta mareru thĩna nĩ kĩĩ mũgĩkũyũ akiuga thĩna ndũrĩ mĩri rĩ ndarĩ mũritũ nĩ amenyaga thĩna ndũrĩ mĩri na kĩndũ kĩrĩa gĩkũmũmakia mũno ũmũthĩ nĩ atĩ thĩna ndũrĩ mĩri wĩnyitagĩra ta maremu nĩ ndĩmwĩre gĩkĩ atĩ thĩna nĩ mũmera hau nĩho ũngĩkararia kana ũmake tondũ yo tũire ũĩ atĩ ũngĩona mũndũ ũtarĩ kĩratũ ũkore mũndũ ũrarĩire, ũkore mũndũ wĩkĩrĩte nguo iraka, ũkore mũndũ ciana ciake itirĩaga ikahũna, rĩu ũngĩũrio thĩna nĩ kĩĩ, ũngiuga thĩna nĩ ũrĩrĩ na mũthuri ũrĩa, thĩna nĩ ũrĩrĩ mũciĩ ũrĩa, thĩna ũngĩũtaũra. taarĩ kĩndũ kĩũrĩu ũguo atĩ arĩa nĩ athĩni githĩ ndona matirĩ nguo arĩa nĩ athĩni githĩ matirĩtwo nĩ ndutu mũno no mũgĩkũyũ akĩaria gĩkũyũ augaga thĩna ndũrĩ mĩri wĩnyitagĩrĩra ta maremu ndangĩaugire thĩna ndũrĩ mĩri ũtarĩ mũmera mĩmera ĩrĩa ĩmeraga ĩmeraga thĩ ĩkahutia tĩri ĩkaingĩria mĩri tĩri-inĩ Nĩgetha ũgatuĩka mũmera wa gũkũra wega o na gũciara kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo. No thĩna ũyũ mũgĩkũyũ augire ndũrĩ mĩri nĩ ũrĩkũ? Thĩna ũrĩa ũtarĩ mĩri, thĩna nĩ mũmera wĩnyitagĩrĩra mũtĩ-inĩ ũngĩ. Andũ arĩa maikaraga mĩtitũ-inĩ ĩrĩa mĩturu rĩ, manawona no matirĩ mamenya rĩtwa rĩaguo. ona mana ona mareu no matiũĩ nĩ marĩkũ na rĩu macio nĩ mogwenda ũmenye atĩ o ũguo mũgĩkũyũ augire thĩna ndũrĩ mĩri wĩnyitagĩra ta mareu na kũngĩgĩa riũa warĩ riũa inene mũno ũrĩa kũgĩaga riũa rĩkara biũ mĩtĩ ĩkahana ta yoma biũ ĩgaita mahuti mothe thĩna nĩ gũkua ũkuaga tondũ ndũngĩhota gũkinya tĩri-inĩ wĩgucĩrie maĩ Kwoguo mũtĩ ũyũ woma na thĩna wĩnyitĩire hau, kĩrĩa wĩkaga naguo nĩ kũhoha na kũũma na ũgathira. O na andũ arĩa makoragwo kuo na arĩa marĩ mĩtitũ-inĩ ĩrĩa ndauga, mũndũ angĩkorwo aratema rũkũ kana aratema mũtĩ mũmũ, kana nĩ ĩrĩa mĩkũrũ mũno aratema, o na ambaga kũhura thĩna ũcio na banga ũguo. Na nĩkĩo nĩ tũkwenda mũmenye thĩna nĩ ũrĩkũ na mũmenye marĩu nĩ kĩĩ. Mũgĩkũyũ akiuga thĩna ndũrĩ ũgeri. Augaga ũguo nĩ tondũ wa ũguo tũkũgwetete mũndũ ũtarĩ mbũri. Na nĩkĩo mũgĩkũyũ augaga haha akauga atĩrĩrĩ, kwaga mbũri nokuo kwaga mũka. Na nĩkĩo mũndũ agũranagĩrwo nĩ ithe mũthoni, agakwĩra niĩ nĩ thoguo ũka haha, agakĩmwĩra oya mwatĩ ũrĩa na harika ĩyo ũndehere o haha. Agakĩmwĩra nĩ ndakũgũranĩra mũriũ thiĩ ũgathũkũme. rĩrĩa ũkona indo nĩ ũkandehera thĩna ndũrĩ mĩri tondũ mũndũ ũcio weka ũguo nĩ ũkũmũteithia oro hanini na thĩna nĩ wakũraga na nĩ ũkũraga ona rĩu na ndũngĩũma atĩ tondũ ndũrĩ mĩri tondũ wĩnyitagĩrĩra ta marĩu ũkenyitĩrĩra mũtĩ-inĩ ũngĩ ũgakũra ũguo ũguo noguo ona mũndũ mũgieki mũĩkũyũ augaga atĩrĩrĩ onakorwo hana ũũ agakwĩra nĩ ũĩ gũtirĩ mũndũ wetagwo mũthĩni mahinda marĩa marĩ kuo rĩtwa mũthĩni rĩokire hau gatuĩkire thĩna ndũrĩ mĩri no mũndũ ũtarĩ kanyamũ mahinda marĩa mũgĩkũyũ amwĩtaga rĩtwa rĩngĩ na amwĩtaga mũkĩa mũndũ ũyũ nĩ mũkĩa Mũndũ ũyũ nĩ akĩara mũno, mũndũ ũyũ ndarĩ kĩndũ, ũguo nĩguo agwĩtaga mũkĩa, tondũ nĩ oĩ atĩ thĩna nĩ mũmera ũtarĩ mĩri. Na koguo atũmagĩra thimo ĩno akiuga atĩrĩrĩ, ona wakĩara ndũkae kũmaka, nĩ tondũ thĩna rĩ, nĩ ũkũraga ona atarĩ mĩri na ndũtũraga. Koguo rĩ, hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩara, Na mũngĩwatuĩka nĩ woma, nginya mawoko-inĩ maguo ndwathiĩ kũma, thĩna nĩ gũthira ũthiraga. Koguo nĩ kuga atĩa? Nĩ kũrĩ ihinda rĩgũkinya thĩna ũgũthire, tondũ ndũrĩ handũ wenyitĩire tĩri-inĩ atĩ ũgũtũra ũkũrĩte. Ũngĩrora ta ũgũthiĩ mĩtitũ-inĩ ĩrĩa mĩnene ta kũrĩa irĩma-inĩ cia Nyandarũa, kana kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga, nĩ ũkoraga mĩtĩ ĩrĩ kuo, ũgakora mĩtĩ ĩtagwo mĩtamaiyũ, kana mĩtarakwa. Nea atĩ nĩ ũma, ũkũraga nginya thĩna naguo nĩ womire na ũgĩthira. Kwoguo Mũĩkũyũ agĩtũmĩra thĩna ndũrĩ mĩri, nĩ gũkũũmĩria akũũmagĩria akwĩra atĩrĩrĩ, Mũriũ kana mũthuri ũyũ ndũkae kũmaka nĩ ũndũ wa ũguo ũhana, nĩ tondũ thĩna rĩ, nĩ ũkũraga no ndũrĩ mĩri, nĩ ũthiaga ũgathira. Kwoguo nawe rĩ, thĩna o ũguo ũrĩ mũkĩa rĩ, ũkĩa ndũgũtũũra. nĩ njũĩ nĩ mũĩ ona itũra rĩaku anona mũndũ mũthomu arĩ na ngerenwa iria iheanagwo agatuĩka mũndũ wa bata mũno no mũgacoka mũkauga mũndũ ũyũ tondũ ũramuona agĩthoma athiaga atarĩ kĩratũ mũndũ ũyũ tondũ ũramuona agĩ- arĩ mũtongu ũũ nguo ciake ciothe ona agĩthomathoma na nguo irĩ na iraka Mũndũ ũyũ tondũ ũramuona ũguo, arutaga wĩra kwang'ania nĩgetha one mbeca cia kũrĩhĩrwo thukuru. No ũmũthĩ rĩ, nĩwe mwandĩkani nĩ tondũ thĩna ndũrĩ mĩri. Ingĩenda gũkũmĩrĩria atĩrĩrĩ, menyaga thĩna ndũrĩ mĩri. Ona waikara mahinda marĩa waikara, thĩna no ũgagũthira, bata nĩ kĩo. Tondũ ningĩ ũngĩgĩikara thĩ uugage ndĩ mũthĩni ũikarĩte thĩ rĩ, gũtirĩ kĩndũ ũrĩona. ũgũtũũra hau ũrĩ mũkĩa ũkĩra tondũ tiwe wa mbere na tiwe wa mũico tondũ na mũĩkũyũ ũrĩa wa mbere akiuga thĩna ndũrĩ mĩirĩ nĩ amenyaga ona rĩeraga marĩ kuo tene na andũ nĩ macoka makauma ona kũrĩ mũndũ ũngĩkorwo ũguo mũrore ũguo Ũngĩona ũrĩng'ania wakĩte nyũmba ya mũthemba ũyũ ma, na nĩguo nyina na ithe maarĩ na thĩna, na nĩguo maatũũraga, atĩ rĩu mathiaga na ngari, atĩ rĩu marĩaga kĩrĩa makwenda, nĩ tondũ ngwenda gũkũhe ũũmĩrĩru ngwĩre o ũguo Mũgĩkũyũ augaga, Thĩna ndũrĩ mĩri, wĩnyitagĩrĩra ta mareru. Mareru nĩ ihuti, kĩhuti kĩngĩkũraga kĩhana nderu. Na ingĩtũmĩra njuge tũngĩthoma kĩrĩkanĩro ũũ nĩ athuri arĩa macoragwo maarĩ na nderu ndaihu mũno, na ũguo nĩguo mareru makoraga kinya mũtĩ-inĩ. Na metagwo mareru tondũ matingĩtuo nderu tondũ matirĩ muoyo na matirĩ harĩ mũndũ. Wĩnyitagĩrĩra ta mareru. Mũĩkũyũ agakurĩkĩrĩria atĩrĩ, Mũriũ thĩna ndũrĩ mĩri, wĩnyitagĩrĩra. ta marĩru na koguo kĩndũ kĩnyitĩrĩire rĩ ona ũmũthĩ ũngĩthiĩ gĩthaka-inĩ ũkore mahuti macio ũkore thĩna rĩ kana ũkore marĩru rĩ ũkũmeka ũguo na banga na maitĩke no ndũngĩtinda ũgĩthĩna uge gwetha ithanwa na njethe kĩndũ gĩa kũhuria nĩgetha ngũre thĩna ũyũ koguo rĩ ti kĩndũ kĩrĩ thĩinĩ waku ti kĩndũ kĩrĩ thĩinĩ wa mũndũ nĩ kĩndũ kĩnyitĩrĩire ha igũrũ na no kĩhurwo Ingĩenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, o nawe ũkĩra ũmũthĩ. No guoko gwaku ũkũbatara gwĩka ũguo, Ngai nake akũhe hinya, ũhure marĩru maya menyitĩrĩire, ũhure thĩna ũyũ, ũcoke gũtuĩka mũndũ ũrĩ kuo na mũndũ kũna. Tũkwenda kuga atĩrĩrĩ, mũndũ wakwa, Mũrata wakwa thĩna ndũrĩ mĩri, bata nĩ kĩo, wĩnyitagĩra ta marĩru. Mũndũ ona akwĩra atĩa menyaga atĩrĩrĩ, kaguo gaka njigĩte karĩra koguo rĩ, ũyũ nĩ thĩna. We aragĩria ũkawĩra we ũrĩ thĩna, niĩ ndirĩ mũkĩa, we nĩwe thĩna ũnyitĩrĩire na nĩwe ũgirĩtie thiĩ. Hura thĩna nĩgetha ũhote gũthiĩ kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkinya na kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwetha indo, ũcoke gũtuĩka wa kũgĩa indo. Ndakũrathĩra maũndũ mega, tondũ thĩna ndũrĩ ũreri. Ĩtĩkĩra gwĩkĩra kĩyo wĩra-inĩ waku, na nĩgetha maũndũ mothe magĩrĩre, tondũ thĩna ndũrĩ mĩri, wĩnyitagĩrĩra ta mareru. Na kinya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩgomana hĩndĩ ĩngĩ, o gĩikaro-inĩ gĩkĩ tũgĩetha rathimo citũ, ngwenda gũkĩra ũthiĩ na wega, na tigwo na wega, itigĩragia andũ makonana.